Darba waħda Pauline qaltli din il-ġrajja, Kont dħalt naħdem f'ħanut tax-xorb ftit qabel ma bdiet il-gwerra. Lejla waħda fil-ħanut kienu ġew grupp ta' baħrin li kellhom iqattgħu l-aħħar lejl f'Malta qabel ma jitilqu lejn l-Ingilterra. Fosthom kien hemm David li qabad qabda miegħi u li kien għalih kien joħodni miegħu. Tantx kemm qalli kliem sabiħ u wegħedni għal ma nafx kemm-il darba li kellu jerġa' jiġi lura, jiżżewwiġni u jeħodni miegħu f'pajjiżu. Jien kont drajt nisma' diskors bħal dan mingħand il-Baħrin, l-aktar meta jkunu xorbu aktar milli jifilħu, li wara kollox kienet ħaġa normali dak iż-żmien. Fuq driegħu kellu tpinġija tassew partikolari. Kont imdorrija nara nies bi tpinġijiet, iżda din kienet laqtitni ħafna. Dik il-lejla, David baqa' l-ħin kollu ħdejja u bilkemm stajt niċċaqlaq bih. F'ħin minnhom urini ċurkett miksi bid-djamanti u li kien iqum kemm xa flus. Dan għalik, qalli. Meta niżżewġu, Nagħtihulek. Jien bissimtlu u komplejt fuq xogħli. David kien xorob iżżejjed u kont naf li dak li kien qed jgħidli kien jinsieh hekk kif l-għada jkun fi triqdu lejn pajjiżu bejn sema u ilma. Dik il-lejla ntemmet bħalma kienu jintemmu ħafna ljieli. Qamet ġlieda bejn kull min kien hemm fil-ħanut u ġew il-pulizija u tax-shore patrol u kaxkru lil Bahrain lejn il-vapur. Meta sar il-ħin u wasalna biex nagħlqu, bħal dejjem, jiena u Tessie, li kienet taħdem miegħi, bdejna nnaddfu l-ħanut u hemm mal-art insib dak iċ-ċurkett li kien urieni David ftit qabel. Tessie jiratni niġbru mill-art u resqet lejja u qaltli, Hm, dak iqum il-flus! Naf ta' min hu, dan ta' David! għedtilha. U issa ħallik minn David, mhux int sibtu! U fuq kollox min jaf jekk jerġax lura dak! Mhu biegħu! Imma jien ma rridx nagħmel hekk, Ħadtu d-dar u rfajtu bit-tama li David għad jerġa' lura u nkun nista' nagħtihulu. Ma nafx eżattament għaliex għamilt hekk. Forsi għax kont onesta jew għax kont ħadt grazzja ma' dak il-baħri. Kienet x'kienet ir-raġuni, iċ-ċurkett baqa' għandi u lil David bqajt ma rajtu qatt. Faqqgħet il-gwerra u jien ħallejt ix-xogħol li kelli u mort mal-familja tiegħi lejn in-Naxxar, 'il bogħod mill-periklu. Wara l-gwerra rġajna lura u tħajjart nerġa' mmur lura fil-ħwienet fejn kont naħdem qabel. Fil-fatt kienet waħda ħabiba tiegħi li ħajritni. Il-ħajja kienet inbidlet iżda hawn Malta kien għad hawn ħafna baħrin u suldati u l-ħwienet tax-xorb kienu għadhom fl-aqwa tagħhom. Kienu għaddew għoxrin sena minn meta kont sibt dak iċ-ċurkett kollu djamanti. Lejla waħda fil-ħanut, daħlu żewġ baħrin żgħażagħ, tista' tgħid għadhom tfal. Kien is-sajf, u wara li ordnaw xi jxorbu, reġgħu ħarġu barra u poġġew bilqiegħda fuq mejda għaż-żiffa ta' filgħaxija. Meta mort ħdejhom biex inservihom, indunajt li wieħed minnhom kellu tpinġija eżattament bħal dik li kellu David. Ma stajtx ma nagħtix kasha, kienet identika. Bqajt inħares lejha u ż-żagħżugħ induna. Saqsieni għaliex kont qed inħares hekk fissa lejha. Darba rajt waħda bħalha, għedtlu. Iż-żagħżugħ tbissem u qalli, Ma kienx missieri hux hu kellu waħda bħalha? Ħassejt dehxa ma' ġismi kollu. F'wiċċ dak iż-żagħżugħ bdejt nara lil David. Tabilħaqq kien jixbħu. X'kien jismu missierek? staqsejtu. David, weġibni. Komplejt insaqsi u ma kien hemm l-ebda dubju li dan kien iben dak il-baħri li kien wegħedni dak iċ-ċurkett. Sirt naf ukoll li David kien iżżewweġ ftit wara li telaq minn hawn u li kien għadu ħaj. Xi darba nixtieq niltaqa' ma' missierek, Għedt lil dak iż-żagħżugħ. Niktiblu u ngħidlu, weġibni. Tajtu l-indirizz fejn kont qed noqgħod dik il-ħabta u bqajt nittama li xi darba għad nerġa' nara lil David. Is-sena ta' wara David ġie hawn Malta għall-vaganza flimkien ma' martu. Ġie jfittixni d-dar u stedinni mmur miegħu u ma' martu nieklu. Għall-ewwel jien ma ridtx, iżda meta rajt li kemm hu u kemm martu kienu determinati li jeħduni niekol magħhom, aċċettajt u morna nieklu flimkien. Kienet lejla sabiħa. Qgħadna nirrikuntaw lil xulxin dak kollu li konna għaddejna minnu matul dawk l-għoxrin sena. David kien telaq min-Navy u kien fetaħ ħanut ta' l-antikitajiet. Jien kont ħadt iċ-ċurkett miegħi, iżda ma tkellimt xejn. Ħassejt li ma kellix ngħidlu bih quddiem martu. Bdejt nittama li jsemmih hu. Iżda donnu li kien insieh jew ma riex isemmih. Kien ftit qabel ma nfridna li qalli, Pauline, Tiftakar dik il-lejla li konna fil-ħanut qabel ma tlaqt lura lejn l-Ingilterra? Kont urejtek ċurkett. Taf li kont liftu. Naħseb li waqagħli waqt il-ġlied. Jien tbissimt. Ħarist lejh u bla kliem xejn ftaħt il-handbag u minnu ħriġt iċ-ċurkett. David baqa' ċċassat iħares lejja. Kif? Iva. Jien kont sibtu u żammejtu għandi. Kont dejjem nittama li għad nerġgħu niltaqgħu u nagħtihulek lura. Hawn, ħa, issa wasal dak il-mument. David ħa ċ-ċurkett f'idu u wiċċu deher jixgħal bil-ferħ. Hawnhekk qabżet martu u qaltli, Pauline, Int mara onesta. U f'dak il-ħin għannqitni magħha u bisitni. Grazzi, qaltli. Dik il-lejla spiċċat billi wassluni d-dar u qabel ma telqu lura lejn l-Ingilterra reġgħu ħarġuni għall-ikel. Għadna ħbieb sal-lum. Tlajt xi darbtejn għandhom l-Ingilterra u baqgħu jiktbuli regolari. Il-ħbiberija tagħhom tfakkarni fi żmien li għalkemm kellu n-naħa l-kerha tiegħu, kellu wkoll is-sabiħ.